Merýem süresi. Merýem süresi Mekgede inen sürelerden bolup, ol togsan sekiz aýatdan ybaratdyr. Sürede Bibi Merýem we onuň ogly Isa pygamberiň dünýä inişi barada gürrüň gozgalýar. Şol sebäpli bu sürä Merýem diýip at galypdyr. Rahman we Rahym bolan Allanyň ady bilen. Käf, hä, ýa, aýn, sod. Bu Seniň Perwerdigäriň Öz guly Zekerýa bolan merhemetiniň ýatlanylyp geçilmegidir. Şonda ol Zekerýa ýuwaşja ses bilen Öz Perwerdigärine ýüzlenip, Eý Perwerdigärim! Indi meniň süňňüm gowşap, başym çalardy. Eý Perwerdigärim! Men henize çenli Saňa eden dilegim sebäpli hiç betbagt we mahrum bolmandym. Takyk, men yzymy dowam etdirjek neslim, we olaryň Seniň inderen diniňe mynasyp kişiler bolmaklary barada aladalandym, aýalym bolsa önelgesiz, maňa Öz huzuryňdan bir hossar ogul bagyş et, şol ogul geljekde meniň hem, Ýakubyň neberesiniň hem yzyny ýöretsin, Perwerdigärim, ony Öz razy bolanlaryň hataryna goş diýipdi. Alla, Eý Zekerýa! Biz seni Ýahýa atly bir ogul bilen buşlaýarys. Bu ady mundan öň hiç kime bermändik diýdi. Zekerýa, Eý Perwerdigärim! Meniň nähilli perzendim bolsun? Aýalym önelgesiz, men bolsa garrylygyň aňrybaşyna ýetipdirin diýdi. Alla, Bu hut şeýle hem bolar. Muny öz Perwerdigäriň aýtdy. Ol meniň üçin ýeňildir. Seni hem öň ýok wagtyň Men ýaradypdym diýdi. Zekerýa, Eý Perwerdigärim! Onuň ýaly bolsa maňa bir alamat görkez! diýdi. Alla, Seniň alamatyň ynsanlar bilen doly üç günläp gepleşmezligiňdir diýdi. Zekerýa mährapdan halkyň öňüne çykyp, üm bilen olara, Ertir-agşam Alla tesbih bilen hamdy-sena aýdyň! diýip ümledi. Eý, Ýahýa! Kitaba, Töwrata berk ýapyş! Biz oňa, Ýahýa, hikmeti çagalykdan berdik. Oňa Öz tarapymyzdan rehimdarlyk we günälerden päklik berdik. Ol hakyky takwa kişidi. Ene-atasyna gulak asýardy, zalym, gyňyr we buýruklara gulak salmaýan kişilerden däldi. Doglan gününde hem, ölen gününde hem, täzeden dirildiljek gününde hem oňa salam bolsun. Kitapda Merýemi hem ýatla. Ol maşgalasyndan çykyp, gündogar tarapda bir ýere çekilipdi. Ynsanlar bilen öz arasynda bir perde goýdy. Biz oňa ruhumyzy Jebraýyly iberipdik. Ol Merýeme hakyky adam şekilinde görnüpdi. Jebraýyly adam şekilinde gören Merýem, Eger Alladan gorkýanlardan bolsaň, men senden Rahmana, Alla sygynýaryn diýipdi. Ol Jebraýyl bolsa, Men diňe Perwerdigäriň ilçisidirin, saňa päkize ogul bagş etmek üçin geldim diýipdi. Şonda Merýem, Maňa adam eli degmänkä we bozuk hem bolmankam, Nireden meniň oglum bolmaly diýipdi? Jebraýyl, Seniň Perwerdigäriň, Bu meniň üçin aňsat zat. Biz şol oglany ynsanlar üçin bir aýat-mugjyza we olara Öz tarapymyzdan bir merhemet höküminde berýäris. Bu öňden çözülen işdir diýdi. Merýem Isa pygambere hamile galyp, göwresindäki çaga bilen çet bir ýere çekilipdi. Dogurmak burgulary Merýemi ýaplanmak üçin hurma agajynyň düýbüne alyp bardy. Şol pursat ol, Käşgä, bu wakadan öň ölsedim we unudylyp giden bolsadym diýdi. Agajyň aşagyndan oňa, Gynanma, Perwerdigaryň seniň aýagyň aşagynda bir çeşme peýda etdi. Sen hurma agajyny özüňe tarap silkele. Üstüňe ter hurmalar gaçar. Iý, iç we gözüň aýdyň bolsun. Eger adamlardan birini göräýseň hem, Men Rahman Alla üçin agyz bekläp, bu gün hiç bir ynsan bilen gepleşmezlige niýet etdim diý diýildi. Merýem çagany göterip kowmuna getirdi. Olar, Eý Merýem! Sen görlüp-eşdilmedik geň bir iş bilen geldiň. Eý Harunyň aýal dogany Merýem! Seniň ataň erbet adam däldi, ejeň hem bozuk aýal däldi diýdiler. Şonda Merýem üm bilen Gundagdaky çagany görkezdi. Onda olar, Sallanjakdaky çaga bilen nähilli gürleşeli diýdiler. Onda çaga, Men Allanyň guludyryn. Ol maňa kitap berdi we meni pygamber edip saýlady. Meniň bar bolan ýerime bereket berdi, maňa dirikäm namaz okamagymy, zekat bermegimi, ejeme gulluk etmegimi emir etdi, meni zalym, betbagt etmedi. Doglan günümde, öljek günümde we täzeden direldiljek günümde maňa salam we salamatlyk bolsun! diýdi. Ine, bu Merýem ogly Isadyr. Ol hakda şübhe edýänlere aýdyljak söz şudur. Perzent edinmek Alla ýaraşmaz. Ol mundan päkdir. Ol bir zady islän wagty oňa Bol diýer, ol hem dessine peýda bolar. Isa, Alla meniň hem, siziň hem Perwerdigäriňizdir. Oňa gulluk-ybadat ediň, bu dogry ýoldur diýipdi. Soň öz aralarynda bir topar gapma-garşylyga girdiler, uly kyýamat günüň şaýatlyk ediljek ýerinde kapyrlaryň waý halyna, bize geljek günlerinde olar başlaryna geljekleri gowy eşiderler we görerler, emma zalymlar şu günki gün äşgär azgynçylykdadyrlar, Sen olary puşmanlyk ediljek gün barynda habardar et, çünki gapyl bolup durkalar we heniz iman getirmänkäler boljak iş bolaýmasyn, Elbetde, Ýerewogynyň üstündäkilere biz mirasdüşer bolarys, olar bize gaýdyp getirilerler. Kitapda Ybraýymy hem ýatla, çünki ol örän sadyk pygamberdi. Bir wagt ol atasyna, Eý, atam! Sen näme üçin eşitmeýän, görmeýän we saňa hiç bir peýdasy bolmaýan zatlara ybadat edýärsiň? Eý, atam! Saňa gelmedik ylym maňa geldi, meniň yzyma düş! Saňa dogry ýoly salgy bereýin, eý, atam, şeýtana gulluk etme, çünki şeýtan Rahmana, Alla, garşy geldi. Eý, atam, men saňa Rahmandan, Alladan bir azabyň ýolugyp, seniň şeýtana dost bolmagyňdan gorkýaryn diýdi. Şonda atasy, Sen meniň hudaýlarymdan ýüz öwürýärsiňmi, eý, Ybraýym? Eger mundan dänmeseň, Seni daşlaryn, meniň ýanymdan uzak wagtlyk git diýdi. Ybraýym, Saňa salamatlyk bolsun! Men Perwerdigärimden seni bagyşlamagyny dilejek, çünki Ol maňa mylakatlydyr. Sizden we siziň Alladan başga çagyrýan hudaýlaryňyzdan daş durup, Öz Perwerdigärime dileg ederin. Perwerdigärime eden dilegim üçin hem men betbagt bolmaryn diýdi. Ybraýym olardan we olaryň. Alladan başga gulluk edýän hudaýlaryndan daşlaşanda, Biz oňa Ys'hak bilen Ýakuby bagş etdik we olaryň ikisini hem pygamber edip saýladyk. Biz olara hem Öz merhemetimizden peşgeşler berdik we olaryň atlarynyň sadyk dillerde ýagşylykda ýatlanmagyny üpjün etdik. Kitapda Musany hem ýatla, çünki ol yhlasly guldy we iberilen pygamberdi. Biz oňa Tur dagynyň sag tarapyndan seslendik we ony syrdaş derejesinde özümize ýakynlaşdyrdyk. Oňa öz merhemetimiz bilen dogany Haruny hem pygamber edip berdik. Kitapda Ysmaýyly hem ýatla, çünki ol wadasyna wepalydy we iberilen pygamberdi. Ol maşgalasyna namaz okamagy, zekat bermegi emr ederdi. Ol Perwerdigäriniň razylygyna gowuşypdy. Kitapda Idrisi hem ýatla, çünki ol hem örän sadyk pygamberdi. Biz ony belent derejelere ýetirdik. Bular Adamyň zürýatlarynyň we Nuh bilen birlikde gämide äkiden adamlarymyzyň zürýatlarynyň, Ybraýymyň, Ysraýylyň, Ýakubyň zürýatlarynyň we dogry ýola gönükdirip, saýlap-seçen adamlarymyzyň zürýatlarynyň içinden Allanyň özlerine nygmat beren pygamberleridir, olar Rahman bolan Allanyň aýatlary okalan wagty aglap sežde ederler, bularyň yzyndan namazlaryny taşlap, nebsleriniň isleglerine eýeren nesil geldi, takyk, olar özleriniň azgynçylyklarynyň jezasyny çekerler, emma ýürekden toba edip, iman getiren we ýagşy işleri eden kişiler jennete girerler we olara hiç hilli zulum edilmez. Olaryň girjek bu jenneti Rahmanyň, Allanyň gullaryna gaýypdan wada beren adyn jennetleridir, Onuň wadasy hökmän amala aşar. Olar bu ýerde salamdan başga hiç bir boş söz eşitmezler we rysgallary ertir-agşam taýardyr. Ine, bu biziň Öz bendelerimiziň içinden takwa bolanlaryna miras goýjak jennetimizdir. Jebraýyl, Eý Muhammet! Biz perişdeler diňe Perwerdigäriň buýrugy bilen gelip gidýäris. Öňümizdäki, yzymyzdaky we bularyň arasyndaky ähli zat Oňa degişlidir. Seniň Perwerdigaryň unudyjy däldir. Ol asmanlaryň, ýeriň we bularyň arasyndakylaryň Perwerdigäridir. Sen Oňa ybadat et we ybadatda sabyr et. Heý, sen Oňa deňdeş we meňzeş bolan başga birini bilýärmiň? diýdi. Haka ynanmaýan ynsan, Heý-de ölenimden soň täzeden direldilip, gabrymdan çykarylarynmy diýer. Ynsan öň hiç zat dälkä, biziň ony ýaradandygymyzy ýadyna salmaýarmy? Perwerdigäriňe kasam bolsun, olary, şeýtanlar bilen bilelikde magşar meýdanynda jemläp, soň hem dyzyna çöken ýagdaýynda dowzahyň töweregine taýýar edip getireris. Soň her topardan Rahmana, Alla, Iň köp garşy gelýänleri çekip çykararys we ilki şolara azap berip başlarys, onda dowzahda ýanmaklyga has laýyk bolanlary iň gowy bilýän elbetde Bizdiris, siziň içiňizden şol ýere dowzahyň görnüp duran ýeri bolan Syrat köprüsine barmajak ýokdur. Bu seniň Perwerdigäriň üstüne alan takyk hökmüdir. Soň biz takwa kişileri halas ederis, zalymlary dyzlaryna çöken halynda dowzahda galdyrarys. Aýatlarymyz olara äşgär okalan wagty Allany inkär eden kişiler iman getirenlere, Bu iki toparyň, bu ikimiziň, haýsysynyň orny has haýyrly we derejesi has ýokary diýýärler. Olardan öň hem boleninlikde ýaşan we daşky görnüşi taýdan has görkli bolan ençe nesilleri heläk edipdik, eý Muhammet! Ýoluny ýitirenlere Rahman Alla näçe uzak möhlet berse hem, olar soňunda özlerine wada berlen azaby ýa-da kyýamat gününi görenlerinde kimiň ornunyň has erbetdigine, we kimiň goşunynyň has ejidigine göz ýetirerler diýip aýt. Alla dogry ýola düşenleriň bu ýoldaky tutanýerliklerini dogrulygyny has-da güýçlendirer, baky bolan haýyrly işler seniň Perwerdigäriň ýanynda hem sogaby hem netijesi taýdan has haýyrlydyr. Biziň aýatlarymyzy inkär edip, Soň hem, elbetde, maňa emläk hem, perzent hem berler diýeni gördüňmi? Ol gaýypdan habardarmyka ýa-da bolmasa bu barada Rahmanyň, Allanyň huzurynda ähti-peýman aldymyka? Ýok, biz onuň aýdanlaryny ýazyp goýarys we onuň üçin azaby has uzaldarys. Biz ondan aýdýan zatlaryny alarys we bize onuň ýeke özi geler. Olar özlerine güýç we mertebe bolsun diýip, Allahdan başga hudaýlar edindiler. Ýok, bu hudaýlar olaryň eden ybadatlaryny inkär ederler we olara garşy bolarlar. Kapyrlaryň üstüne olary öjükdirýän, azdyrýan şeýtanlary iberendigimizi görmediňmi? Onda olaryň özüňize garşy edýän hereketlerine sabyr et, howlukma. Biz olary we olaryň galan aý-günlerini hem Edýän günälerini hem hasaba alyp durarys. Takwa kişileri topar-topar halda Rahmanyň, Allanyň, huzuryna jemlejek günümizde, günäkärleri bolsa, suwa ýakmaga sürülýän süri ýaly, dowzaha sürjek günümizde, Rahmanyň, Allanyň, huzurynda ähti-peýman alanlardan, Alla we onuň pygamberine ýürekden ynananlardan başgalary şepagata eýe bolup bilmezler, kapyrlar.

Biz Kurany takwa kişileri begendirmegiň we barlyşyksyz dawaçyl kowma duýduryş etmegiň üçin seniň diliňde inderip, saňa aňsat bolar ýaly edip goýduk. Biz olardan öň hem ençeme nesli heläk edipdik. Häzir sen olardan heläk edilenlerden haýsydyr biriniň ýaşaýandygyny bilýärmiň ýa-da olardan heý bir ses eşidýärmiň?